Былыргы дьыл Мындаатыгар урукку дьыл Уорҕатыгар аахпыт дьыларга аатыгар Эргэ дьыл эҥиригэр нөҥүө дьыл түмүгэр үс түһүү төгүл дойду үрдүк Мындаатыгар үктэллэнэн үөскээбит туйгун туруу дьаҕыл дойду ньургуннаах сулар ньууругар көстөр дьүһүнэ суостаах, көрөр мөссүөнэ дьулааннаах Улахан оҕо ууһаталыы харба аймаҕа уордаах ойусхан, үчүгэй Эмирикээн эмээхсин уола Алаҥхаҕа төрөөбүт Айаасова аттаах Алабулкум бухатыыр диэн киһи үөһээ бөҕөттөн үүннээх ыҥыырдаах үтүө киһи баар эбитэ үһү. Ыс былас куоҕайар маҕан уһун моойноох бэс харыс мэлийэр уһун мэлигир маҕан сырайдаах саннын салбаҕар диэри үүнэн түспүт куутаралаах хара көмүс баттахтаах, Аллантан киирбит хара саарбаны хардарыта туппут курдук харалаах хара көмүс хаастаах, Кытайтан кэлбит кыһыл саһыл кыттыһыннары уурбут курдук икки кыһыл көмүс имнээх, Аллах от сытатын сулуйа баттаан баран туруору туппут курдук Хамсаарытаах үрүҥ көмүс муруннаах Уолах тиити төрүт чууркатынан быһыта сыспыт курдук кырыылаах салбараҥ маҥан харылаах, икки хоппо күрдьэх курдук икки салбараҥ таас ытыстаах күдүр улахан киһи эбитэ үһү. Аан ийэ дойдутун диэки суптукарын субуллан турда. Бу турдаҕына сирэ-дойдута кэрие-хоруу дьүһүннэммит, кэнсик-муҥсук сыттаммыт, манна биһи киһибит уордаах санаата уолугунан киирдэ. Дьиэтин иһигэр сүүрэн дибдигирэн иһигирэн киирдэ, ханнах бачыытынан дьайыҥнанна, хараҕалаах үнүүтүнэн тайахтанна, оҕустугар этигэр сэбин бука барытын дырдыта чукутаҕын ылла. Аҕа сиилээх саҕалаах аанньа дойдутун диэки сулбу-халбы сүүрэн киирдэ. Бу киирэн иһэн көрдөҕүнэ оруобна уон балыстаах хогдоҥ атсаҕа көтүр улахан тиийэн үллэстэр үһү. Ону тиийэн абааһы уола дьүһүнүнэн куһаҕан да буолар эбит диэн, уҥуоҕунан уһун да буолар эбит диэн хайдах баҕажыный диэн өйдөөн дьүүллээн көрөн турбута үһү. Манна сamaҕым туорайыттан сордоох харыйа сууллан түспүтүн курдук суодат хара сото сыыстаах эбит. Ол алын кырыытыгар сэттэ мастаах сиичи көҥөчөн иттэннэри кэбэн кэбиспит курдук тимир лэппээрийэ олуҥахтаах эбит. Түөһүн бүттэҕиттэн өрүһүнэн тахсыбыт ыдьыр-быдьыр ытыс сыыстаах эбит, улуу уус кыстыгын курдук уйуллаах ньуурдаах эбит, хааннаах кутуруктаах, хайаҕас ытыстаах, халбаккай ойоҕостоох, айыылаах аһаастаах, буруйдаах эбэптээх, өлүнньүк таҥаһа таҥастаах, тоҕус илиикэрдээх, турдохтоох ньура бу ньалла сытар үһү. Аҕыс илиикэрдээх, ардьахтаах сарай ардьалла сытар. Бу маны көрөн баран биһи киһибит субу курдук дии турар үһү.

Абааһыта онуоха айаҕынан эрэ тоҥсуйар, тугу да саҥарбакка, биһи киһибит саар уктаах бадьыйатын сулбу тардан ылан, абааһы киһини төбөтүн оройугар охсон кууһуннарар